while we do His good will. Una good morning, all of una wey dey lis ten to me today. My name na Williams Glory, and I bring una the Open Heavens on the Go for Pidgin. The Open Heavens devotional na daily message book wey the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, Pastor E.A. Adeboye write.

Den im brodas ask am, So you really think say you go rule over us or you get power over us? So dem come hate am more more because of the dream and wetin im talk. Den Joseph dream another dream, he come tell im brodas, Make una see, I dream another dream o. For this dream, the sun, the moon and eleven stars come bow down for me. When he tell him papa and him brothers, him papa come shout for am, come say, Wetin be this dream wey you dey even dey dream sef? So me, your mama and all your brothers dem, we go really come pass down for you? Joseph brothers come dey jealous am. But wetin Joseph talk, him papa keep am for him mind. When him brothers don go find food for their papa animals near Shechem, Israel come tell Joseph,

e come talk say make we no kill am oo make we no put blood for our head make we throway am inside gutter for inside this wilderness but make una no touch am at all reuben talk like this so that later he go go save joseph give him papa when joseph reach where him brothers dey dey comot the five cloth for im body the one wey im papa make for am then dey take am come throway am put for one deep gutter the gutter wey dey empty and water no dey inside when dem sit down make dem start to chop dem come see some caravan wey carry ishmael people dey come from gilead their camel carry spice balm and myrrh

dem dey carry joseph go egypt genesis chapter 41 verse 39 to 44 talk say so pharaoh tell joseph because god don make you know all these things you no get anybody wey dey wise and wey good like you na you go take care of my house and all the people go obey your commands na only me wey be king go dey great pass you pharaoh come tell joseph see i don put you as oga over everybody for egypt then pharaoh take him own ring from him own hand he come wear am for joseph hand him wear him fine cloth for joseph he come put gold chain for him neck

So Joseph come dey control the whole Egypt. Now the message. Anytime when I study those people wey don grow pass me for ministry, I dey always dey find out say many of them God don already give them promise about the assignment wey He don call them make dem go do. But after a long time, their situation no even resemble the promise wey God give them, but dem no give up. dem continue to dey do the work until dem go come see God fulfill him promise for their life. If God call you for any work, he go show you the happy ending of that journey. But as you start to dey do the work, you go come across plenty tough situation so you go fit get the happy ending wey he promise you. Joseph the dreamer get dreams about him brothers and him parents wey dem go bow down to am. that dream na happy dream o but for that dream to come to pass they need to sell am as slave then lie against am and they throw am inside prison with all these things wey happen to am so e no shake at all e stand gidigba for god as e know say one day one day wetin god don show am for im dream go come to pass and e come to pass true true My brethren, if God don call you to do something for am and he don make some kind promises give you but things no come dey look like wetin he talk, you dey good place. Everybody wey don ever receive God call dey also go through this kind thing wey you dey go through but na only those people wey dey determined to remain for that place no matter the trouble and the wahala wey dem dey face. na those people dey succeed o the time wey god call me make i dey do full time ministry one of the promise wey he make give me na i go lead mighty end time army for am that time redeem still small well well wetin i bin dey think na he go grow the church fast fast to take build the army wey he talk but we dey increase by two member for one week we go come reduce by four member the next week i hold plenty seminar i fast i pray and i do everything wey i know how to do but church no grow o i don comot for job wey dey dey pay me well well so i go take answer god call i come become person wey be say my friends wey dey university come dey laugh because dem think say i talk kolo to take make that kind decision nothing dey work but i continue the work wey i dey do for god i no lose hope for god and i no put my hand for bad bad thing today na the same redeemed christian church of god don dey over 190 nations for this world and we fit talk say true true na mighty earth time army just like joseph no shook your hand for bad thing if you dey face some kind wahala or problem for your life continue to dey trust god and dey do the work wey you dey do for am and you go see how god promises dem go come to pass for your life our prayer point for today message na Baba God, abeg help me make I take hold your promises gidigba. Help me make I take hold you well well till the very end. In Jesus' name, amen. I thank una as una listen to the Open Heavens on the Go for Pidgin. My name na Williams Glory. Make una enjoy the rest of una day o.